Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll fir de Compte rendu vun eisen Debatten hei awer festhalen, dass mär als déi Lénk déi Debatt hei gefrot haten, schonn Ufank vum Joer, a mer si frou, dass se hei ka stattfannen. Et geet eis dobäi net drëm, fir genau den Agenda ze kontrolléiere vun der Regierung, et geet eis ëm d'Grondausriichtung vun der Europäescher Unioun. Äre Pabeier ass iwwertitelt Une Union pour les citoyens. Dora sinn d'Prioritéite vun der Présidence festgehalen. Mär mengen, dass de reellen Inhalt vun der europäescher Politik am Fong geholl deem Titel vun deem Pabeier do widderschwätzt. An ech wëll dat festmaachen un dräi Schwéierpunkten. Éischtens, et gëtt an Europa weder eng gemeinsam Wirtschaftspolitik nach eng gemeinsam Sozialpolitik. Et gëtt keen europäesche Budget oder bal keen europäesche Budget. An duerfir setzt och den Investitiounsplang Juncker op d'Mobiliséierung vum Privatkapital bei der Finanzéierung vun der Wirtschaft. Och d'Lëtzebuerger Présidence setzt an hirem Pabeier d'Prioritéiten ausschliisslech op d'Entwécklung vun de Kapitalmäert a bënnt natierlech domat och d'wirtschaftlech Entwécklung un d'Profiterwaardunge vum private Kapital. An dat bedeit ouni Zweifel weideren Drock. op d'Léin an op d'sozial Bedingungen. Esou sinn déi eigentlech europäesch Elementer vun der Wirtschafts a Sozialpolitik och eigentlech ze fannen an de Recommandatiounen, déi mer gemeet kréien all Joer vun dem Europäesche Rot am Kader vum Semestre européen. A mer wëssen, wat do drasteet. Mer wëssen och, wat d'Regierung ëmmer äntwert. Ech wëll nëmmen e puer Beispiller hei nennen, fir ze veranschaulichen, wat d'Leit dobaussen ënner Sozialpolitik an Europa verstinn. Esou wëll d'Regierung zum Beispill d'Diskussiounen iwwer weider Pensiounsreformen ee Joer virzéien, obschonn eng Etüd vum Ecofin-Rot, déi vir kuerzem erauskomm ass, gewisen huet, dass déi Lëtzebuerger Rentemauer net schonn 2034 kënnt, wéi gesot ginn ass, bei der Rentereform, mä 20 Joer méi spéit, dat heescht am Joer 2054. Dat heescht, mir zéien am Fong geholl d'Debatt iwwer weider Reforme bei de Renten vir, wou mer gesot kréien, dass et a Wierklechkeet iwwerhaupt kee Problem vu Rentemauer gëtt, mä dee Problem sech vill méi spéit wäert stellen. Wat mer iwwregens och schonn ëmmer gesot hunn, wéi mer hei iwwert d'Rentereform diskutéiert hunn. D'Regierung wëll och an der Fleegeversécherung, dat ass e weidere Message, deen se op Bréissel geschéckt huet, no weidere Käschtespuereffekter sichen, wärend dobaussen Hëllef doheem Aarbechtsplazen ofbaut. D'Regierung wëll och D'Bedingunge verschlechtere fir déi qualifizéiert Aarbecht unzëerkennen, souwuel vu Leit mat engem Diplom wéi och vu Leit aus grousse Botzfirmaen. Opgrond vun hirer laangjäreger Erfarung an deem Secteur sollen d'Bedingunge verschlechtert ginn a si wëll sech an d'Lounbildung och am Privatsecteur Amëschen an d'Lounentwécklung am öffentleche Secteur an am konventionéierte Secteur no deeër Lounentwécklung ausriichten, a mer wëssen zu wat fir enge Sozialkonflikter dat féiert. Dat sinn d'Realitéite vun der Sozialpolitik, déi bei de Leit eriwwer kommen. An ech mengen och, datt dat d'Bild prägt vun Europa, dat en desaströst Bild ass. a wat och zu enger ëmmer méi grousser Politikmiddegkeet féiert. An duerfir sinn d'Regierungen zoustänneg an Europa. Och eis Regierung ass duerfir zoustänneg. A wann den Här Juncker elo als neie Kommissiounspresident d'Schlaagdwuert vum Triple A an d'Welt gesat huet, da muss ech awer soen, déi europäesch Bierger wäerten och nach den Här Juncker wahrscheinlech kenneléieren. dee virun allem gewinnt ass, grouss Schlagwierder an d'Welt ze setzen bei Debatten hei iwwer d'Lage der Nation an esou weider, wouvun een duerno näischt méi héieren huet. Well dat Wuert vum Triple-A social ass elo virun engem hallwe Joer lancéiert gi wéi e Kommissiounspresident ginn ass. An bis haut ass et nach mat kengem eenzege konkreten Inhalt verbonnen. Et ass och net an Ärem Pabeier hei definéiert. Et ass och e Schlagwuert an Ärem Pabeier hei. A wann dat soll anescht sinn, wëll ech den Här Ausseminister froen, herno eis de Contenu vum Triple-A social hei ze erklären. Op jidde Fall wäerte mär déi Fro weider verfolgen a mer wäerten och an de Kommissiounssitzungen, déi dofir zoustänneg sinn, den Här Angel huet eis jo dat ugebueden, déi Fro stellen, wat konkret domat verbonnen ass, wat d'Regierung sech dorënner virstellt. A mer wäerten och den zweete Juli, wann d'Europäesch Kommissioun hei an der Chamber ass, déiselwecht Fro stellen, Wat ass mat deem Triple-A social do verbonnen? Well mär kënnen eis kee konkrete Contenu dorënner virstellen. Firwat? Well déi ganz Politik bis elo an eng Géigerichtung gelaf ass, a Richtung vu méi Kompetitivitéit, besser Bedingunge fir d'Betriber. Dat ass dat, wat an all den Texter drasteet. Dat ass dat, wat och an der europäescher Wirtschaftspolitik, esou wéi se gesi gëtt, dat heescht a Form vu Recommandatiounen un déi eenzel Länner, bis elo drastoung. Här President, dat, wat a Griichenland geschitt, ass eiser Meenung no och symptomatesch fir dee ganzen Ierwee, op deem sech d'Europäesch Unioun befënnt. Ech hat schonn am Mee hei drop higewisen, dass Lëtzebuerg sech net däerft op d'Säit vun den Hardliner an deeër Diskussioun stellen an dass et och an eisem eegenen Interessen ass, dass Lëtzebuerg den Auswee fënnt an en Opschwonk erëm ka kréien. An dat ass net méiglech mat deeër Politik, wéi se bis elo gedriwwe ginn ass. A wa schonn de Pressespriecher vum Kommissiounspresident fënnt, dass den Austeritéitsprogramm vun der EU bis elo onausgeglach war, E Programm, deen awer ëmmerhin ënnert dem Här Juncker als Euro-President ausgehandelt gi war, dann däerf et keen Zweifel méi dru ginn, a mer wëssen dat och aus der Erfahrung, dass a Griichenland duerch déi Politik, déi d'EU do duerchgezunn huet, eng sozial Katastroph entstanen ass. A gesäit een och, dass d'Leit alleguerten hannert der Regierung stinn, dohanne wa se drop drängt, fir minimal fir minimal sozial Verbesserungen ze kréien. An ech fannen et skandaléis, wa vu Säite vun aneren europäesche Regierungen elo nach, haut nach, verlaangt gëtt, d'griichesch Regierung misst zum Beispill de Solidaritéitszouschlag fir kleng Rentner afschafen oder d'TVA um Stroum erhéijen, da fannen ech dat net an der Rei. An ech fannen och, datt d'griichesch Regierung genuch Programmer a genuch Virschléi, déi ganz seriö sinn a guer net esou wäit ginn, wéi ëmmer gesot gëtt, virgeluet huet an datt et un den EU-Instanzen ass, fir sech ze beweegen an deeër Fro. An ech hätt gären héieren hei, wann dat och kloer gesot gi wier. Well ech mengen, et kann een wierklech net vun engem souveränen Land verlaangen, an dat ass déi Fro, déi sech do wierklech stellt, déi vun der Souveränitéit, dass se op deen do Wee matgeet. An ech wëll drun erënneren, dass viru Kuerzem d'Iewescht Geriicht a Griichenland decidéiert huet, dass déi Rentekierzungen, déi 2012 agefouert gi sinn vum Här Juncker als Eurogruppechef, dass déi, Géint d'Verfassung a Griichenland verstoussen. An ech mengen och, dass d'Europäesch Uniou mat hirem Virgoen u Grenzen amgaang ass ze stoussen. Ech mengen och, dass wann déi Grenzen iwwerschratt ginn, implodéiert op kuerz oder laang d'Eurozon an d'Europäesch Unioun souguer mat. A schonn eleng bei deem erzwongenen Austrëtt vu Griichenland aus dem Euro kommen op eist Land nei Belaaschtungen Zou, well bis elo hu mer eigentlech nëmmen Zënse kasséiert vu Griichenland. Ech wëll dat dem Här Kartheiser soen, dee gesot huet, mer hätte bis elo esou schrecklech vill a Griichenland investéiert. Mer hu bis elo Zënsen erausgezunn aus deem Prêt, dee mer u Griichenland gemeet hunn, a Griichenland huet, a Griichenland huet, a Griichenland huet dee Prêt pünktlech zrëckbezuelt. Jo, Ären.